دەمەوبەیان بوو دوو کەس وەک ئەوەی لە کۆڵم بکەنەوە لێرە فڕێیاندام لە نێو کەندێک یان وا باشترە بڵێم لە نێو کەندی فبڵدانێک بۆچی نازانم بیان و زۆرە بۆ کوشتنی من ببورن لە بیرم چوو ناوی من دێکانە ڕەنگە ئیتر بە ناوی خۆم بانگم نەکەن دەنگی ئەمبوڵانس دێت خەریکە نزیکە بێتەوە وەک ئەوەی من هیچ نەبم بێ ڕابردوو بێ بیرەوەری بە ئاسانیم دیوە و دیومەکەن و هەڵمەگرن و ئەم بەن ئەم دیمەنەم پێشتر بینیوە نازانم ئەبێ بیر بکەمەوە بۆ مەگەر تەرم بیرەکاتەوە ڕەنگە فیلمێک بووبێت یان هەواڵی کوژرانی ژنێکی تر و فڕێدانی لە نێو زبڵدان بە دوو پیاو فڕێیاندام و بە سێ پیاو تەرمەکەم هەڵەگرنەوە. تەنیا چوار کاتژمێرە کە من لە دێکانەوە بووم بە تەرمێکی بێکەس. هێشتا نازانم بەرەو کۆمە بن ئەم پیاوانە بێدەنگن کەسیان لەسەر تەرمەکەم ناگرین حەزەکەم بمدوێنن بانگم بکەن. حەزەکەم کەسێک بەسەر بێکەسیمدا بگری. ئەمەوێ کەسێک یان دەستێک بە حورمەتەوە بمنێژێت. دیاردەی ژنکوژی یەکێک لەو دیاردانەیە کە مەڕاستی دیاردەیەکی قێزەوەە من هەمیشە وتوم و ئێستا شێڵێمەوە هیچ شەرفێک لە ژن کوشتندا نییە و بەداخەوە ئێمە هێشتا لە کوردستان لە هەندێ لە ناو بەشێک لە کۆمەلگای ئێمە خەڵک بە ئاسایی ئەیزانێ ژنێ بکوژێ لە بەرەوەی کە دوور کەوتووەتەوە لە باوێکی کۆمەڵایەتی کە ئەمە بەڕاستی لەم سەردەمە بە هیچ شێوەیەک حەق نییە، نە قانونیەن قبوڵ بکرێت، خۆشبەختانە قبوڵ ناکرێ، بەس نەک لە ڕووی لەناو کۆمەڵگاشەوە ئەمە ئەبێ ڕوو ڕەش بکرێت. ئەم دکتۆرە هات و لە سەرم تا تەشۆرە هەموو گیانی پشکنیم، وتی بە فیشەک کوژراوە. بیخەنە سەلاجەکە بزانین کێ تەرمەکەی وەرەگرێت. ڕۆژانی چاوەڕوانی ڕۆژانی هەڵلەرزین لێرەم لە نێو سەلاجەیەک سەرما مۆخیێز قانە سووتێنێ هەڵە لەرزم و کەس نایات دوو مانگە دەرگیان لەسەر کڵۆم داوم دەنگی ژنێکی ترە بیستم ئەویش وەک من تازە کوژراوە دەنگی کپ کراوە یەکەم ڕۆژ کە هێنایان گوێم لێ بوو وتیان خنکێنراوە من ناوێرم دەنگ هەڵبڕم و بانگی بکەم بەڵام ئەویش وەک من هەڵە لەرزێ سەرباری پرسیارەکانی بەڕێز دادوەر کە ئاراستەی ئێمە ئەکا، ئێمە هەندێ چمکی پزیشکی هەیە کە پرسیارە بشکەن و نەیکەن ئێمە خۆمان ئەبێ لە ڕوانگە پزیشکەکەوە بۆی بکەین. شێوازی کوشتنەکان هەندێ جار زۆر قاسییە، زۆر وەحشیگەرانەیە، ئەی من لامە کراوە بە دوای کوشتنەکەی کراوە بە دوانزە پارچەوە لەت لەت و تر دامان ناوەتەوە تاوەکو پشکینەکەی لەسەر بکەین. بەڵێ شێوازەکان لە شێواز بەڵام بە زۆری ئەوانەی کە ئەیانبینین زۆربەی زۆریان بە گوللە کۆتاییان پێێنن ئەو تەرمە کە ئەبرێت ئەو ڕقامی نیە نیە ئەیرێت بە چێ ئەیرێت بە بەڵندەرەکە مەسەن ژمارە ه و پێنج گریمانۆک و باسمان کرد لە ژێریا خەتێک لە ژێریا 2022 بۆ نەوەکە سوتفە ونبوویەکی ساڵی 2010

بەڵێندەرەکانی نێرێڵە کاکە جان ئەوە گۆڕەکەیەتی بەڵام وەکو وتم هەستم لە بێ سەروبەریەک کرد لەو ژمارانەی کە بینیم چکە ئەبێت هەموو ژمارەیە ساڵەکەی لەگەڵا بێت نەم بینی هەمووی ساڵەکەم نەدی ترە شێت کوژابێتەوە شێت چی نازانم پێش لە مەرگم لێرە بووم ڕۆژانی چاوەڕوانی ترس لە دەرچوون مانەوە لە نێو خانووێک کە هیچ ئاسۆیەکی تیا بەدی ناکەی. یا نەبوو ژیانی ئێرە هەڵبژێرم، یان هەتا هەتایە لە دەلاقەی تەلبەندکراوە سەیری ئەڵاتنی ڕۆژ و شەو بکەم. هەموومان وەک یەک گیرۆدەی دەستێکی پۆڵاین بۆ کۆتوبەندکردنمان. ئێمە لێرە زیندانین. پیاسەکردنی بێکۆتایی، هەستان و خەوتن، قفڵ و زنجیرکردنی درگاکان. من، ئێمە، چیمان کردووە؟ یاسا ئەتوانێ عقوبەی تاوانبار بدا یاساکان نەیانتوانیوە فەرهەنگی ژن کوشتن لەناوبەرن لەچاو ساڵانی ڕابردو زۆر زیاتر کەس حوکم ئەدرێن بۆ ئەو تاوانانەی کە ئەکرێن بەرامبەر بەژن بەڵام نەمانتوانیوە فکر و بیری ژن کوشتن لە مێشکی کۆمەڵگای خۆمان دەربێنین ئەمە ئەمە پێم وایە بە قانون ناکرێ ئەمە بە بە حملەیەکی فراوان ئەکرێ کە نابێ هەر ڕێکخراوی بە احترامەوە بۆیان ناکرێ تەنها بە ڕێکخراوی ژنانەوە ئەم ئیشە بکرێ ئەبێ پیاویش هەبێ کە باوەڕی بەوە هەبێ کە یەکسانی فەعلی هەبێ لە ژیان لە ئابووری لە سیاسەت و ئەو کاتە ژن و پیاو کەسانی بەتەمەن و گەنج کەسانی ئاینی و کەسانی دیکە پێکەوە بگەنە ئەو قەنەعەتە ئەمە نابێ قبول بکرێت کە توانیمان وەکو کۆمەلگا بگەینە ئەو قەنەعەتە ئەو کاتە یاساکان بەرداوام بن لە ئیجرراعاتکردن بەرامبەر بە تاوانێک کە ئەکرێ بەرامبەر بژن بەڵام ئەو کاتە تاوانەکە لە ئەساستە ڕوونایە چکن عقلیەتەکەتت گۆڕیوە ئەمانە لە دەوری من ئەسوڕێنەوە ئەترسن بمکوژن. بەڵام من ئەمڕۆ ئەڕۆم بۆ لای حاکم بۆوەی لەم زیندانە دەربازم کا. من بەرگەی مانەوەی شێڵتەر ناگرم. نامەوێ بە مانەوە لە چاوەڕوانییا ژیان بە سەر بەرم. ئەمەوێ گەر بژمرم هەوای ئازادی هەڵمژم. من خۆم مرۆڤ ئەخەمەوە. چۆنە بێ کەسێک مرۆڤ بخاتەوە؟ دیل بکرێت لە شەقەی باڵەدەم بەرەو ئازادی. بەگوێرەی ئەوەی ئەو ڕزگاربووانەی لە ماڵی داڵدەدانی ژنانی هەڕەشە لێکراون ژیانیان مەترسی لەسرە لەبەر ئەوە بە تیمی تایبەت ئەم ڕزگاربووانە ئەتوانم بڵم ئەگوێزینەوە بە سیارەی تایبەت بۆ ئەوەی ئاشکرانە بن و ئەو سیارانە پێویستە جامەکانشیان ڕەش بێ حاڵەت هەبووە کە تووشی کە تیایا ڕووبەڕووی مەترسی بووینەتەوە لەبەر زۆری هەڕەشەی ئەو ڕزگاربووەی کە لە لە ماڵی داڵدانی ژنانی هەڕەشەلێکراو گواستومانەتەوە بۆ شوێنی ئەو شوێنەی کە بڵێین داوای لێکراوە ئینجا جا مەحکەمە بێ یان خەستەخانە بێ بۆ دەرهێنانی تەقریری طبی یان پزیشکی دادوەری یان هەر شوێنێکی تر کە پێویست بکات. ژنیار سوفیان داوە ئافرەتێکی مناڵ بووە تەمەنی بیست و یەک ساڵ بووە دوو مناڵی هەیە من دایکی ئەوم من ئەجەرگە جەرگمە ئەیتر لەوە زیاتر چی بەڵام من ئەومە داواکاریم ئەوەیە ژنیار ببرێتە دەر ببرێ بۆ ئێران ئەبێ بوەستن و ڕامێنن لە مەرگم لە تەرمم. سەرتان بنێن بە سنگمە و گۆ بگرن هەناسەم وەک گڕکانە کوڵێ. تۆ چی ئەوی؟ وێنەی مناڵەکانمە کەوێتە بیرێکی قوڵ و ون دەبێ ئەزانم سەرە مەرگە مەرگی من نا سوتانم بە دەستی پیاوێک کە هاوسەرمە لەسەر چیایەکی بەرزم.

وەک ئەوەی ئێمەی ژن لەم شارە پان و بەرینە شوێنمان نەبێتەوە. وەک ئەوەی لە سێبەرمان بێزار بن. ئەڕۆین و شاریش ئێمە لە بیرەکات. ئەمە منم لە نێو کفنێکدا لاشەم بەستوێتی بە بەستوی تەرمێک لە سەردەستان و بەرەو گۆڕ ئەیانەوێ لێرە بمنێژن ئەمەوێ چاو بە چوار دەورم دابگێڕم عادەتی مرۆڤە کە شوێنێکە کات بە ماڵ و مەنزڵ لە چوار دەوری وردەبێتەوە ئەوێ بزانێ ئەمانە کێن ئەوێ بزانێ لەگەڵ کێ بۆ بە دراوسێ لەگەڵ کێ ڕاز و نیازەکات کێ ئەکا بە دۆست و کێ ئەکا بە هاودەم ئەمانە بۆوان ئەم کێلانە بۆ هێندە بچووکن؟ کوا ناویان؟ کوا ناونیشانیان؟ کوا دواوتەکانی سەر کێلەکانیان؟ من چۆن بانگیان بکەم؟ ئەمانە ژنن، پیاون، چین؟

بە ناو و ناونیشانی خۆیەوە بە خاک سپێردرا، بۆ ئەوەی ببێ بە عورف و عادەتێک لە دوای دێکانەوە ئیتر هەم گۆڕی ژنە بێ ناونیشانەکان نەمێنێ ئەمە کۆتایی پێ بێ و هەم هیچ ژنێک لە هیچ سوچێکی هەرێمی کوردستاندا بە بێ ناسنامە نەنێژرێ. چاوانی ئەبڵەق چاوانی ماندووی ترساو ئەم ژنانە ناناسم دیارە لە ترسی چارەنووسی هاوشێواگرین دەستەوەستان و چاڕوان وەک ئەوەی ڕۆژێک بێت لە پەنای منە لەم گۆڕستانە

قوربانی زۆرمان داوە هەم بە ڕۆحی و هەم بە مەعنەوی دوایینیش قوربانی هەرە گەورە کە لە ماوەی ڕابردوودا لە مانگی دوانزە لە پێناوی ڕزگارکردنی ژنێک لە توندوتیژی یەکێک لە ئەفسەرە باشەکانی بەڕێوبەرایەتیمان لە کاتی جێبەجێکردنی ئەرکەکانی سەر شانیدا شەهید نەقیب محەمەد لەو پێناوەدا گیانی خۆی بەخشی بۆ پاراستنی ئەم حەملەیە زیاتر بۆ بڵێن وروژاندنی مەوزوعەکە بوو کە دیسان خۆمان وەکو حکوومەت خۆمان ئحراج بکەین بۆ ئەوەی ئیشێ بکەین لەسەر ئەم مەوزوعە ئاسانە تۆ بە ئیشی ڕۆژانە بە کێشەی موچە بە کێشەی بودجە بە کێشەی خزمەت گوزاریەوە سەرقاڵبی و هەندێک لەم لەم خاڵانە کە خاڵێکی سلبین لەسەر بڵین سمعی حکوومەتەکەمان لەبیر بکرێت. بۆیە من هیوادارم کە سوپاستان ئەکەم کە خۆتان ئەم مەوزوعەتان جوڵاندووە لای من دیسان ئەوێ دائیمەن بە بیر خۆمانی بێنینەوە بە بیر خەڵکی بێنینەوە کە ئەمە غەڵەتە ئەم کەسە لە ژیانە ڕێزی لێ نەگیرا حەقە لە مردە ڕێزی لێ بگریت گوێم لێ بوو ئێرە گۆڕستانی بێناونیشانەکانە من چاو ئەگێڕم و بە دوای ناوی ژنێکە ئاگەڕێم بە دوای ناوێکە کە ببێت بە هاوڕێ و ڕاز و نیازی خۆمی بۆ باس بکەم بۆی باس بکەم کە چۆن بەغەدر و لە تاریکە شەوێکدا کوژرام وەک بێکەسترین و بێناوترین مرۆڤی ئەم جیهانە پان و بەرینە. گۆڕستانێک دروست بووە ئەم گۆڕستانە هەر کاتێک ژنێک کە کوژراوە کەس و کارەکەی وەریان نەگرتووەتەوانێ لە ڕێگەی شارەوانی و دامودەزگاکانی تر براوە نێژراو بەبێ ناسنامە و شوناسی خۆی بە ژمارەیەک بە خاکیان سپاردووە. چەند پیاوێک دێن کە کێلێکیان هەڵگرتووە ناوی منی لەسەرە. من یەکەم ژن ئەبم لەم گۆڕستانە بە ناوی خۆمەوە. هیچ کات بیرم لەوە نەکردبووەوە کە ناوی مرۆڤ ئەوەندە گرنگ بێت تاو ڕۆژەی لە نێو ئەم هەموو گۆڕە بێناونیشانەدا من بە ناوی خۆم نێژرام.

کە تەرمێکی نەناسراو هەیە خاوەنی نیە لە طب عدلیە ئەویش من ئاگادارە کاکە هەستم بە هەڵکەندنی گۆڕەکە و ئامادەکاری بۆی بۆ کاتی ناشتنی طبعا من ئەو ڕۆژە ئاگادارمە کە بۆ ڕۆژی دوایی گۆڕەکەی بۆ هەڵەکەنین ئەگەر پیاو بێ خۆمان ئەیشوین ئەگەر ئافرەت بێ باجیەک هەیە خێری بنوسێ ئیشەڵا ئەو بۆمان نەشوات خام و کفنەکەی نەیتر خۆی ئەچێتە ژوورەوە ئەیشوات و ئەیپێچێتەوە و ئیتر ئێمەش ئەچین ئەیخەینە ئایا ئیسعاف بێ ئایا سارەی خۆمان بێ ئەیهێنین بۆ گۆڕستان تەسلیم بە خاکی ئەکەین. ئافرەت بۆکە ناشتوومانە، باوک و دایکی بەدزییەوە هاتوون لە ترسی کوڕەکانی. لە ترسی کوڕەکانی بۆی نایانکوژن ئەوانیش نەکوژن هاتوون سەردانی گۆڕی کچەکەیان کردووە بە بێدەنگی. یاخود براکەی هاتووە مراقەبەی کردووە، مەسەلەن دایک و باوکی بە دزییەوە هاتوون وەکو بە ئاشکرا نەهاتوون. ئەم مردووە بێکەسانە تەڵقین ناکەین لەبەرئەوە مەلا ئامادە نییە زۆرجار دەستمان ناکەوێت مەلایە کە تەڵقین تەڵقینەکە زەروریش نییە. خۆم و کرێکارەکان و مامۆستاکەیش بە جەماعی نوێژ دەکەین، جاری وایە پێنج کەسین، جاری وایە چوار کەسین، جاری وایە شەش کەسین، جار وایە خەڵک و خوایەکی لێوەڕوا ڕێبوار خەڵکێکی تر یەت بەشدارییەکە لە کاتی نوێژەکەیە لەسەر گۆڕەکە. ساڵی دوو هەزار و بیست و یەک مردوومان زۆر ناشتەوە بەڵام پێنجیان ئافرەت بوو دوو هەزار و بیست و دوویش دەوری هەشت جەنازەمان ناشتووە دوانی ئافرەت بوو ئەم بیست و دووە کە یەکیان ئەم خوا لێ خۆش بووە لە پشتمانەوەیە ئەبێ چیتر کەسێک نەنێژرێت تاکو نەزانی کێیە. ئەبێ هەموو خۆ لە وڵاتانی تریش هەیە بڵین گۆڕ هەیە کە نووسراوە لەسەری لە ئینگلتەرە لە ئەمریکا ئەننەون نەناسراو بە فعلی نەناسراوە خۆ کە تۆ نەزانی یەکێک کێیە ناتوانانی خۆ بە زۆر ناوێکی بۆ دروستکەی بەڵام پێم وایە ئەتوانین زیاتر بکەین بۆ ئەوەی هەوڵ بدەین بزانین ئەمە کێ بوو و لە ڕووی دی ئێن ئەی ئێستا فەحسی دی ئێن ئەی هەیە خەریکە کوردستان پێشەکەوێ لە مەجای ئەو فەحسەیە زۆر قایمە لایە لە لای پۆلیس و ئاسایش لای ئەو کەسانەی کە ون بوونە کە شکات کە شکات کراوە کە فلان کەس دوور کەوتووەتەوە لە ماڵەکەی بۆیە ئەگەر تۆزێ جهودێک سرف بکرێ من پێم وایە ڕەنگ بێ حەفتا و پێنج دەرسەدی ئەو حاڵەتانە کەشف بکرێن ئەگەر ئەمانە جەنازەکان لە تۆب عدلی بمێنەوە بۆ فترەیەک فترەیەکی زیاتر لەوەی کە ئێستا هەیە ڕنگ بێ ببێ بە فشارێک لەسەر تۆب عدلیەکانمان بەڵام پێم وایە ئەتوانین زیاتر بکەین وەکو حکوومەت وەکو دام و دەستگا فەرمیەکان دەمودەزگا ئەمنییەکان و دەمودەزگا خەدەمییەکان بۆ ئەوەی ئەو کەسانە بناسرێنەوە. دەرد و ئازار، ترس و سەرکوت بەشێک بوون لەو ژیانەی کە من تەنیا نۆزدە ساڵ تێیدا ژیام. نۆزدە ساڵی ژیان لە سەردەمێکی هەڵە و لە کۆمەڵگایەکی هەڵە.